A düýn bara solo bilen howwa tama prodator Yslam we öňünden aýdaýa şolar barda buşlugym bardyr buş hakymada howwa wideony paýlaşyň laýk basyp beräýiň komentariýada men öwen bolaýyn howwa düýn Neşabatda konsert boldy Leýla halypa bilen bir Amalia Zehiniň konserdi boldy bardyk gatnaşdyk howwa Yslam sola öýlenmek teklibini etdä. Oba, göräýse bir begendim, bir begendim, bir begendim. Katbutda özümi bilen nähä begendim. Gelip Täzegül bajyma aýdyp berip otyryn-a. Eý, bajy, şeýtdiler, şeýtdiler. Şolaň şanyna gowy edip, skidka goýjak men pommahlar diýdin-ä. Görkez şulaň baryny. Şolaň şanyna skidka goýdy. Bul goýan bahasyna men ýüregim ystuklap çydamog-a otyryn-a. Göreňokmy, ýerimden galybilmän. Haý, habarlaşyň, mähribanlar. Altmyş ýedi, ýetmiş ýedi, segsen bir. Täzegül pommahlar size garaşýar.

Men bir özüm çykdym. Men aýtdym pul bilen satyn alyndy dep. Men. Meniň ýanymda Ahmet Mehmet aýtmady. Ili başgasy. Sizler derken, e, geçirersen janymy ikem, bizer bar wagty sizler ýokduňyz barhaý. Geçirmeni-de sizler depsine, bizer bar wagty sizler bokuňyzlara böji dep ýörendiňizler, hoş.

Onda hoş janymkem haýyş. Hoş. Bäri ýaly.
Barýa. Çekdirow.
Hä?
Bu işleri näme etmändirsiň? Ýarsyn edip, ýarsyny goýupsyň-a?
Men iş etmänmi? Hä? Men edemok. Näme üçin?
Men edemok.
Sebäp?
Öň etýärdim, bilermi? Hawa. Ýöne men iýmindi, men şu gün edemok. Näme boldy beýle?

Eşitdäňmi? Hawa. O gök çaý gele owadan. Hawa. Şondan doýgun etde demlegin häzir. Bor ezizim, hökman. Onuň o bärlerini men hem o pilifaflany alyryn men. Öz-özüm güýmendim ýaňy men. Bor ezizim, özüm arassalaýyn.
Arassala bir zat galmasyn ol. Seret ezizim, şit telefonyma gelen SMS-i bir göresim gelýärdi. Bir gör, gözüm dokunsyn-da. Gör-ow, gör. Gör-ow, al. Hany göreýin. Al.
Gyz.

Iki sany öli bir şpatilşa peýdaňyz ýok-how? Men-ä gowy görüp dur saňa diýäýdim. Hawa ikiňiz Jemal kliýentden žalyba geldi maňa. Aradaky bumy? Bolýa gülüberiň men täze ussa çagyrdym häzir size nähili işlemelidigiňizi görkezýän. Hany ol.

Başlyk biziňem elimizden hemme zat gelýär how. Näme? Polirowka.
Aramyz bäş santimetr. Ony gysgaldyp bolanok. Bir şert bilen. Lýuboý şertiňe taýyndyk.
Gurluşyk üçin alynjak tehnikalar diňe Aýdyň mekan gurluşyk bazaryndan alynmaly. Näme üçin başga reme?
Bolsaýam, özümiziklere bolsun.

Meň oba näme bir hi dyrnaklarym tombul-tombul çykýarlar. Şul ýaly. Ertirgäle bir gün doktor Islamguly Nişantaşyndaky klinikdedir gyzlar. Habaryňyz bolsun, randewular dolup barýar, iki sanjak, üç sanjak boşluk ýer galdy. Ýazylmak isleseňiz, maňa dermeden ýazyp bilersiňiz, dördünji güni irden sagat dokuzdan agşam sagat ýedä çenli Nişantaşyndaky klinikde bolýandyr. Habaryňyz bolsun gyzlar. Tutandan düwürtik çykdy, siwilje bandy ýapyşdyrdym, görnenok. Gowy ekenligi görülenok hiç ýeri düwürtiň gyzy. Öpdüm size. Daway paka. Men kümejikli mena size şu taýda bir haýyşt üçin ýüzlenmek isleýän Mekge Medinede ýaşaýanlygyňyz ba bolsa şo taýynyň ýoluny yzyny bilýänligiňiz ba bolsa kyn görmeseňiz maňa ýazaýyňda ertir bir garyndaşlarymyň biri gidip barýa aptekdan zatdan aljak goýjak zady ba bir ýoly yzy biljek bir şustrja biri ba bolsa kyn görmeseňiz maňa ýazaýyň biraz kömek edip biljek jeren Ýoly ýüzi öwredip biljek diýjekleňňe sag bolsun. Gaýrat ediň pažalsta.